varemekedza isusu hapana mumwe anogona kuzovaremekedza tisazotarisira kuti kune mumwe achabva kune imwe nyika ichadza kuzovakudza vanokudzwa nesu ndosaka purezidenti vari kuti nyika inovakwa nevene vayo nyika inonamatirwa nevene vayo nyika inotongwa nevene vayo tisu hakuna vamwe tikada kuchera vanasazi Tantilosa ndiro zita racho astaros ostaros tase tinotora asikati isu tisagara tiri mugwara trendi yezanup yese haibude munjanji inoramba iri munjanji mukanzwa kuti wafunga kuti vari kutukana havasi kutukana Vanoda kunzwa pfungwa dzenyu kuti munotii. Isu tinozogara pasi totaura kuti vana papane dambudziko apane dambudziko ngatigadzirisei vana. Asi toda kuti tiremekedze mutungamiri wenyika. Tiremekedze president vamunangagwa nevatedzeri vavo. Vice President Chiwenga vanobva kuno kuno kumashura ndisi kuno tinoda kuti tivape rukudzo rwakazara vamohadi Vice President tivape rukudzo rwakazara zvese nemapolitical members edu nekuti huru inokudzwa nevayo dzinobuda ndezvitsikusi ndosaka dzakawandisa kupfuura mazita avo mdc wat mdc wat kusvikira dzaane maseneni nemitupo asi zanup f injani inosana wekubhasikoro unoramba wakangomira isu tisi musana wenyika pari kutaurwa purezidenti kusina kumira zvakanaka ngatimerei napurezidendi pari kutaurwa mavice president zvisina kumira zvakanaka ngatimirei navo ndokuremekedza musangano pari kutaurwa macomrades aya mashefe edu aya zvisina kumira zvakanaka ngatimirei nemashefe edu ndo panonzi mwana wezanup ndo zviri mugore ra 26 zviri kubva kuna president kuti ngatiite izvozvo pakati pedu apa ngatiremekadzanei hapasa hapana pakati pedu Muri seiko mhuri yeZimbabwe, hama neshamwari kumativana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 3 February 2026 apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kusvika panapa paZimstream TV, just like, subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirai maringe e, nemashoko ari kutaurwa panapa nagift ustalos e, mangozvinzwira mega kuti e, vadaniel garwe vamenshena zita e, ragift ustalos vakati aiwa musateerera zviri kutaurwa navana gift ostalos because tikatarisa tikateerera zvokutaurwa nana gift ostalos tinenge tichitopedza nguva so here we are seeing kuti papost iri pascreen eh, according to 263 uh, chad.com inoti respect president uh, and his deputies uh, don't listen to ostalos don't listen to ostalos ndo zviri kutokwa panapa but tinozoona isusu kuti aiwa uh, gift ostalos anozopindura uh, mashoko ari pano ataurwa navadaniel garwo toda kuverenga statement iyi ragift ostalos kuti tinzi kuti gift ostalos ari kuti chiiko so

garwe can go to hell to any near way to anyway eh, neera ndo zviri kutaurwa panapa as we are see so semungozviona kwamazviita mhuri yezimbabwe eh, ndo statement eh, yagift ostalos yaposta iyo muzuva ranhasi inengwa dza 3 eh, hapase 3 mahapfa 3 kokoko muzuva ranhasi ndopaposta this eh, ndopapoza this statement so as youare saying eh, zvikanzi seems like eh, you are happy that god were mentioned eh, your, your name ndo zvataurwa zvaka it seems you are happy eh, that god were mentioned your name so zviri kunzi neuyo zvikanzi aiwa zvinoratidza kuti uri rase kunge uri kufara kuti daniel garwe amenshena zita rako ndo zvauri kufarira izvozvozvo ndo mafungiro eumwe ndo mafungiro zvakanzi we will never uh, respect criminal and yes corrupt uh, eh, cabal get it uh, eh, at it mnangagwa needs to know that uh, respect is end not commanded ndo ndo macomments ari panapa ndozvitirosangana nazvo mucomment section uh, zvikanzi ha iwe garwe dzikama usiyane nevana vadiki ostalos adii haana zera uh, haina zera naye e, ita e, zveku e, zveku zvekubumbwa ikoko apeno kutanga achida kuedza kuti chiko but apedza kuti shona yake aikanganisa panapa this e, comment e, zvikanzi mfana usalosi muhombe vese vanomuziva ndo zvataurwa zvikanzi chief e, chiefism is the root of our problem we now need a servant leadership in politics ndo zvikanzi e, thats a lie garwe is a flip flop vp chiwenga must be more careful with this tax zino irema zvikanzi nonsense zvikanzi mbavha dzevanhu so macomments ndo ari panapa mhuri yezimbabwe atiri kuona e, maringe e, ne this statement yagift ostalos hameno kuti munozviona sei e, mashoko anga achitaurwa nagift ostalos uyo zvakare mashoko ataurwa panapa na navadaniel so as we have heard pathis clip yavadaniel garwe vataura zvakanakisisa vakati aiwa imimi masupporters vezanupf e, eh, don't listen kuvanhu e, vekuopposition so imimi zvamunofanira kuita munofanira kurespecta mavice presidents evp eh, chiwenga uyo zvakare eh, vakembo muhadhi napresident emason damzo munangagwa ndo vanhu vamunofanira kuremekedza muchirespectawo zvakare nemaministers avo nevanhu vari pedo navo vanhu vese vari pedo navo mirai nemaleaders vemuzano pf musateerera kuopposition zvikanzi nekuti imimi mukatadza kuzviita hakuna umwe anozouya achimbokukudzira mapresidents enyu kana kuti vatsigi vatungamiriri wenyu so imimi basa renyu kutsigira e, mapresidents enyu e, pavanoopozwa paya paya zviri kunzi navadaniel garwe aiwa e, vatsigiri vezano p f e, musaregedza zvinhu akadaro zvichiitwa ndo update mhuri yezimbabwe yatafamba nayo muzuva ranhasi amene kuti munozviona sei e, nyaya yavagift ostalos tichosangana zvakare panapa pazim stream tv tichizokubatisai mhuri yezimbabwe kuti chiko chimwe chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe pari zvino ndava kungomhanya kundotsvaga mamwe maupdates kana pachinge pane zvimwe zvinenge zvaitika tiri kudzoka nazvo panapa tichikuudzai tichikubatisai mhuri yezimbabwe and for now tisingapedzi nguva is by